דאס איז די צענטראלע באס סטאנציע פון תל אביב, און ס'דאכט זיך אז די מענטשן וואס האבן דארט האבן א. געמאכט די בוי פלענער זענען געווען גאנץ אין משוגע דאס איז זייער א שלעכטע דעזיין אזוי צו זאגן אלצדינג איז צומישט און ס'זעהט אויס ווי זיי האבן מער.

שאפט פון די פארשידענע זאכן וואס געפונט זיך און לאמיר אריבער גיין און זעהן וואס מען קען זיך דערמאנען. דער בנין פארמאגט זיבן שטאק וואס איז גאר אסאך. די ערשטע דריי שטאק זענען אין א פארקער פלאץ וואו מיר שטעלן זיך אויף די אוטאס, דער דריטער איז עפעס געשעפטען, די פערטע די פינפטע זענען אויך געשעפטען, אבער אויף דער פינפטער זענען נאר ביוראס. פון פארשידענע ארגאניזאציעס, כמעט פופציג ביוראס, צווישן זיי איינע פון די הויפטקווארטיר פון יונג אידיש, איינע פון די אידיש שפראכליכע ארגאניזאציעס דא אין לאנד. און עפעס רוסישע ביכער קראום נאך רוסישע ביכער רויסנס שטיין. עפעס אויכעט וואס איך זאל באווייזן וועגן דער סטאנציע אז ס'האט אינגאנצן ניט קיין שכל אויב מ'וויל. א טרעפ אויבן פון איין שטאק צו דער אנדערען גייט מען דארט, אבער עס גייט אזוי מוז מען אריבער גיין אזוי ווייט ביז מען געפינט. די אנדערע טרעפ וואס הייסט אז כאטש עס זענען זיבן שטאק זענען נישט איין קאמפלעט אדער איין טרעפ ס'איז זענען ווי א גאנצע ריי. טרעפ און צו גיין פונעם זיבעטן שטאק ביזן ערשטן מוז מען גיין, מוז מען דרייען זיך איבער. דער גאנצער געביידע. ס'איז אינגאנצען אן קיין שום שכל. ס'איז משוגע. כ'האב קיינמאל נישט געזעהן אזא זאך. האקי מארק. כ'ווייס נישט גענוי וואס דאס איז אבער זעהט אויס אז ס'איז א שול פאר יונג אידטיש. און דירעקט אויבן ס'איז א מקהלות דאס הייסט א פלאץ ווי די מענטשען וואלטען זיך באהאלטען אויב ס'קומט א מלחמה און באמבעס פון עראפלאנען. און אז דאס איז יזרעאל הייסט דאס אז די מענטשן זענען תמיד גרייט און תמיד ווארטן אויף די קומענדיגע מלחמות, אזוי קענט איר זעהן אז דאס גאנצע פלאץ גייט אפשר אפאר הונדערט מעטער. אין יעדע ריכטונג, אבער דא ס'זענען פאראן אסאך ביוראוס פון פארשידענע ארגאניזאציעס און נישט דווקא געשעפטן. וואס איז אויך טשיקאווע דא איז אז כמעט אלצדינג איז פארמאכט, כ'האב געזען אפאר דאקטערס. פאר סטודיאוס אדער דאקטאר ביוראען וואס זענען געווען אפען, אבער כמעט אלצדינג איז באמת פארמאכט, עס איז אזויפיל זאכן.

עס איז גאר אינטערעסאנט אז זיי האבן אביסל פון אן אויסשטעלונג פון פארשידענע קאפיעס פון צייטונגען פון ישראל וואס זענען ערשינען געווארן אויף דער אידישער שפראך און

אז מען זעהט אזא זאך אין מיטען פון תל אביב. עפעס א אידישע באהאלטעניש אין מיטען פון. דורכן מאדנעסטן געביידע וואס שטייט אויף דער גאנצער וועלט, און איך ווייס נישט אויב איר קענט הערן דאס זעפעלע וואס שרייט, אבער ווען מען. גייט אריין דא סופי'ס זענען מיר אביסל מסכים מיט אים אז מען זאל טאקע שרייען און וויינען וואס דאס איז כ'ווייס נישט ס'איז פשוט עפעס שרעקליך וועגן דעם ארט. ווי איר זעהט קען מען נאכאלץ קריגן א דגל אין איזראעל. און אז דאס איז א אידיש לאנד, ס'איז אוודאי פאראיין א שול אינמיטן פון דער באס סטאנציע.